Na empisi chiaito nchikora chimobilization chiratebe ng'a enyinge mono, hapana. Lakini abananchi bagatokea bakaba nere, bakamotegerera bakaorokia obwanchani obonene mono. Ntwaroche chiempi nchiarengeo chire namatiangi, neba nibere neba nisato. Buna amatiang'i akorete omokutano oyio iga, ebabwate chigare barabwo bakagenda nere Nairobi. Bagatitigera gusii igaa, babo Japhet Nyakundi, babo Zairi Janda, na babo Osoro. Korokio ing'a abanto ba amatiang'i, enchera nero baisanegete, bachagete ng'a aki ninki okeraba. Rero nagenda asegete akorokwa ng'a Nya- Nyagochi. Ekero twaika iga abwo ase ayio, ere west mogirango, omobunge oro noyo Jubilee lakini yetani na matiang'i akorokwu Steve Mogaka. Ekemanyeto nkeria ng'a para nchiyo, lakini teti okwanire ki bono iga mbade ngochia gokwania amang'ana aya. Twamanya konyora abanto kabisa ibaganeti amisini basero. Obotaka boichoire gusii sana. Obotaka nabwo nabwo boniga bore omobisa oito gusyaa mono. Obotaka nomobisa oito kabisa. Tiga mbatebi, omonto kabisa nabataete goakera omonto matiang'i chikura, lakini oyo omoe ebesa, omong'usa mono. Ntoganeti abangwana bare namatiangi buna abajumbe, bagende eground bagambe nabanto, babasemi kabisa, babatebie ng'a nabo okwegwa chibesa korwa aa, lakini ekura ng'ai egochi ngochia aa. Enchera naro abanto bakomioka, abang'ina bakorwa mogondo, abanto batiga gotora echae, abande batiga kogenda gopima echae, baacha at least banyore amisini. Eki nakio Ruto akorigereria, chibesa echi chibire goeta goeta goeta, abwo nigo agosoera. Ntoganeti emekutano emenge erosiwu, motebie abanto ng'a chibesa nchiroche chibire chigocha, chigocha kora iga na iga, lakini ekura ng'a yegochi, ngochia aa.

Bachumbe b'amatiang'i sikuizi bange mbari kogenda naye matanga. Ibakogenda amatanga amatiang'i are. Mama ogoteba ng'a nkorenda more eground. Ntaete kobatebia ng'a tiga ko over work matiang'i. Motige goisaneka ng'a tokonyora 2027 yaikire ewevu nabo egotokonya. Nchera ki eye motigete matiang'i bono inde ng'ache obakorere campaign gose igaa. Obwanchani bori matiang'i aorogetigwe. Iba okore ki ng'a matiang'i tabaeti gocha gusira. Abonete agende, achie koboria chikura bogere, Sigisi, Boruja, Mombasa, Kilifi, North Eastern, arusie aa pi. Lakini gakorwa oo, ning'agotiga. Onye tari abajumbe, aba mobore egasi bono iga. b'abanto ninki bagende? Cliff Gisairu, barongo. Abajumbe bare namatiang'i, mogende motigare eground mokore amatiang'i ecampaign. Toikere ase togoisanika, abwo noo togosirera. Moikere ase mogoteba ng'a amatiang'i igwe efiya ngochi gotokonyera, abwo noo mogosirera. Imogosiria obo oboamate na abanainchi, banche matiang'i babange.

Thirteen members of parliament bagusii bonsi pi basoe asare. Lakini onye mogochia goteba ng'a matiang'i eye wave yaye ngochia gochire gusii igaa, nere egochia gokwana, wave teyande mogotegemea, abananchi bono niga baigokire batagete, barigereria ng'aki oyo ngokora are egasi, ekero tomoganetie. Naro, amatanga, ngorwa arero ngore. Ekero yanyarekana ng'a nobwate chinguru igoro na inse. Bono matiang'i ocha gusii aa, okore ecampaign, mwakora mwagenda buna abageni, mwacha buna abageni, mwairana buna abageni, goika motige iga aba. Egento kende neke, onye matiang'i oyomo oire epati jubilee iga agusii, tindarora mojumbe nonya na oyomo okoonia jubilee igaa, tindamorora. Naende tishati taiyo ogosoki kobie inchi yande, Jubilee eke endesete. Naro ochiche ase emekutano iga ase ene UDA, abanto baikaransa tono chikobi yellow yellow yellow yellow. Ntori korora ebinto bia Jubilee iga. Naende ekemanyeto nkeri ng'a ee abagusii nabo banyara goteba Jubilee, lakini ntorarora Jubilee gekoonia gusii iga. Omanyete okoonia koria Jubilee, gose gokwanwa na amatanga, na motore chi T-shirt, ngokonya kore abanto goisanika, ngoreta kore ownership gete, Buna bono abagusii mbarabwo batamaeti ng'a echairman ya Jubilee nomogusii Kemosi. Abagusii mbarabwo batamaeti ng'a Matiang'i nere eparty leader neri ng'a mbaratangasa. Abagusii mbarabwo batamaeti ng'a Matiang'i okorwa bende egento ago eparty eria ochanged ebinto, bono iga omwamate oito iga iga omomaasai nere ore Jubilee secretary general okorokwa Ole Kenta. Banto mbamaeti. Nare kogania abanainchi bono iga, babenta gotokea batege are abajumbe babo. Lakini abajumbe abwo nkaibare, mosoke, moikaranse.

Bono matiang'i ocha ogenda naende, ocha nainwe naende ogenda nainwe. Nainwe mwachiire isiko. Bono ng'a matiang'i nere biekore, okore ecampaign naende ocha gosia aywo goika asire. Egento kia omoerero nekio, abachumbe ba matiang'i kora egasi. Obosooku boria innocent obiiri akoa abanto, bobaasi,

Biro bisarigete gocha onto ripe, then I'm going to add two more. Naende aro ase omokutano abanto bagakana Peter taiche amba taiche akwane, mokoamatia ng'a obosooku bosa. Ebio nabio nabateeti kare, kora egasi, noo bono matiang'i onye tori okora gasi, aye toiyo. Bono iga abananchi egento korigereria egetang'ani, matiang'i anchire ase engencho y'egasi. Abachumbe baye abafuasi goika nabarabwo bakore egasi, ekero mwanchwa mwensi, lakini enchera eye ng'a mogoisaneka mokirete nyomba buna amatosi, gachia motige. Bwati matiang'i ase ogokora egasi, eh, naende tari ng'a nonye osenchwa obiiri bieka, tari nonye osenchwa obiiri bieka. Engoko sikuizi nesukari akoenana, inche morigie mobori mogenderero kiagasaine. Chibesa chia CDF ntorarorobie chigokora egasi buna egokora egasi Nakuru ase ara amare. Ara amo nere otangaine inche ase bonsi. Kibaki endi igaa tindarora gasi ya yakorirwe. Nachete amatanga aya amakuru chiri bubere. Ng'a ntwamaete amatanga nara bono mweshimiwa atarenge oo motomere ebesa echio mogwesarire rigeta bosa. Monto Judy akoru ten thousand maru chiri bubere. Ng'a mweshimiwa tamanyete amatanga naro ng'aki ki mwamanya mwakomotebi.

Timaeti afa gusii naki moroche gose inche bikando chi'amang'ana aya, lakini ase comment section iga chingaki chiago ntebi naki oroche. Omochumba oo nkore are egasi? Tiga nabaria batari ase matiang'i. Baria bare ase matiang'i noo tobwate ebirengerio bito mono. Mbuya mono sana mosesenigwe.